محبوب کوں عرش تے کئیں سݙوائے محبوب کوں عرش تے کئیں سݙوائے شب رات دیاں قسماں کئیں چا ݙن کئیں خلق اخلاق دیاں چا قسماں لمحات دیاں قسماں کئیں چا ݙن کئیں واپس موڑے سورج کوں اوقات دیاں قسماں کئیں چا ݙن تیݙے ناں دا کئیں معراج کیتے اوندی ذات دیاں قسماں کئیں چا ݙن ونڄ دین دی خاطر کربل کوں ونڄ دین دی خاطر کربل کوں کیتا پیر حسین معلی ہا ونڄ دین دی خاطر کربل کوں کیتا پیر حسین معلی ہا ڈتے رب کو سجدہ ایں رنگ وچ کربل دی ریت مصلی ہا کہیں بشر دی سوچ نہیں پج سکدی کل ہم اے رات اولا ہا۔ معراج دے ویلے کربل وچ ہک اے ہا تے ہک اللہ ہا۔ معراج دے ویلے کربل وچ ہک اے ہا تے ہک اللہ ہا۔ ونج دین کیتے شبیر کوہائے۔ ونج دین کیتے شبیر کوہائے وچ کربل ساتھ جوانیں دا۔ اسلام دی صرف بقا سانگے ڈتا ہک نذرانہ جانیں دا تونے ظالمیں ظلم کتن جتنا نئیں کملیا پیر زمانے دا معراج بہتر تن ڈے تے ہک دین بچایا نانے دا معراج بہتر تن ڈے تے اساں اپنے آپ کو گم تھی تے اساں اپݨے آپ توں گم تھی تے ہݨ کہیں دے قرب دی زد اچ ہائیں۔ اساں اپݨے آپ توں گم تھی تے ہݨ کہیں دے قرب دی زد اچ ہائیں۔ بے ذوق خزاں دے خوف اچ ہائیں بامست بہار دی مد اچ ہائیں۔ کہیں جامے راج دی موج اچ ہائیں۔ کہیں جا تے ہجر دی حد اچ ہائیں کہیں ملک توں آئے ہوئے روح اے تے کہیں بت اچ ہائیں کہیں قد اچ ہائیں۔ اور اگلا بند ڈیکھسو کہ ساڈے سر توں خوشیاں ٹلنیاں ہن ساڈے سر توں خوشیاں ٹلنیاں ہن ساڈی جان تے صدمے آونے ہن اساں ٹورنے ہن سہا پتھریں تے کہیں قرب ڈو پیر ودھاونے ہن ساڈی ہر محنت ضائع تھیونی ہئی۔ دڳ دڳ توں دھوڑے کھاوݨے ہن۔ نہ ملݨا ہا معراج ساکوں اساں چھالیاں تے بت چاوݨے ہن۔ نہ ملݨا ہا معراج ساکوں اساں چھالیاں تے بت چاوݨے ہن۔ جیڑھا سکھ دی ڳول کوں نکھدا ہا۔ جیڑھا سکھ دی ڳول کوں نکھدا ہا وت اوہو قہر دے وات آ ڳئے۔ یا کھلدے شہر دا واسی ہا اج مونجھے ڈہر دے وات آگے وات آگے ڈھیر مصیبت دے کہیں ظالم شہر دے وات آگے اوں اجڑ دا کیا معراج تھیسی جیندا آجڑی نہر دے وات آگے اوں اجڑ دا کیا معراج تھیسی۔ اساں ونڈنن پیار دے پھل جا جا اساں ونڈنن پیار دے پھل جا جا اساں خاتمے بغض دا شر کرنے اساں ونجنے پار پہاڑیں دے اساں دور دماغ توں ڈر کرنے ائی شام کوں شام دے ذمے لا اساں آپ کوں آپ سہر کرنے کرے پتھر پیر معراج اپنے جئیں ساڈے نال فخر کرنے کرے پتھر پیر معراج اپنے

کیݙوں ائی ہے کاوڑ اتنا کیݙوں ائی ہے کاوڑ اتنا شوق سوال ان خیر تاں ہے تئیں چٹیں ہتھیں دے انگلیں وچ چٹیں ہتھیں دے انگلیں وچ لال رومال ان خیر تاں ہے تئیں۔

آخری میں ہک غزل دا اتوں شعر جتھاں کہ نفرت ونجاں ونی ہے جتھاں کہ نفرت ونجاں ونی ہے اتھاں محبت ونڈاں ونی ہے اساں دا اکھ دی فریم اندر اساں دا اکھ دی فریم اندر تہاڈی صورت کھڑاں ونی ہے

ایں شمس ٻوٹی پکاوݨی ہے۔ اوں شمس کوں آکھ بھوئیں تے آوے۔ ایں شمس ٻوٹی پکاوݨی ہے۔ اساں تاں معراج کرݨے تیݙا۔ اساں تاں ہر شئے لٹاوݨی ہے۔ اساں تاں معراج کرݨے تیݙا۔ اساں تاں ہر شئے لٹاوݨی ہے۔ اساں تاں ہر شئے۔ ابرہہ دا لشکر کعبے تے تھئے حملہ آور کئیں ماریے او میں ماریے تیݙے ہتھ ہن ارشد ہتھ میݙے ایں ڄاݨ جو پتھر تئیں ماریے او میں
ساݙی ہر محنت ضائع تھیوݨی ہئی دڳ دڳ توں دھوڑے کھاوݨے ہن ناں ملݨا ہا معراج ساکوں ہتھاں چھالیاں تے بت چاوݨے ہن۔ خیال اچ نہ شالا خلل آ ونجے۔ لکھیندا تاں پیا ہاں غزل آ ونجے۔ ول کوں کڈھݨ دا توں ول ڄاݨ پہلے۔ ول کوں کڈھیں جیں نہ ول آ ونجے۔ تے جئیں پار پڄاوݨے امت کوں۔ او پاک سفینہ ݙیکھ گھنا۔ ݙے زندگی مہلت رستم کوں۔ ہک وار مدینہ ݙیکھ گھنا۔ ݙے زندگی۔ میݙے سینے وچ کیا دل کینی کیا رکھدی میں ارمان نیمی تیݙے در دی کیا دربان نیمی تیݙی نوکر کیا میں خان نیمی خوش رہݨ دا میں کائنات وانگو کیا رکھدی حق سلطان نیمی میکوں اتنے درد جو ݙینا ہئی کیا شاریں کہ میں انسان نمیں بن سوں۔
اکئی اندھاری دی جد مکئیے تھی ختم سورج دی لوڑ گئیے پٹیج بھوئیں توں بھجنڑ تے آ گن طوفان درختیں کوں اکھ ڈکھئیے پٹیج تے کہ چپ چپ دے وچ نہ رولے ہا کجھ بولے ہا اے بھاگ پھرے نہ پچولے ہا کجھ بولے ہا کہیں آکھے بولے جئیں ویلے پھل گردے ہیں اے راز اساں تے کھولے ہا کجھ بولے ہا۔
جے خود کوں ماکھی بݨائی ودا ہاں تاں گھن وی سینے کوں لئی ودا ہاں لکھیندا ٻیٹھا ہے عیب میݙے لکھیندا ٻیٹھا ہے عیب میݙے میں جینکوں مونڈھے تے چئی ودا ہاں۔ جینکوں مدنی دی گدائی مل ونڄے اونکوں دردیں توں رہائی مل ونڄے۔

پل صراط کوں ٹپݨ دی مترادف ہوندی ہے کہ کدھیں۔ کتھیں جال ہے۔ فرید پاک دی ساری دی ساری شاعری مصری دا پہاڑ ہے تے جینوں چکھو ڈٹھے تے صرف ہک بندے توڑیں دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیڈے نام توں مفت وکاندڑیاں تیڈے باندیاں دی میں باندڑیاں تیڈے درد کتیاں نال کمال ہے۔

تیکوں سکھ دی نیندر نصیب تھیوے میں رو رو تے پربھات کراں جے زائر میڈے وس ہووے ناویں کل اناد کراں۔ اساں وقت دے مارے لوگ ہیسے نہ عور اچ ہوں نہ ٻیرے وچ ساکوں بے وس سب کجھ مل پوسے پے رہسوں سئیں دے پیریں وچ مرزا۔